Cyflwyniad Helo! Bydd y fideo byr hwn yn dweud wrthych chi am ymarfer y cyfrifiad a fydd yn digwydd ym mis Hydref. Bydd yn sôn am bopeth sydd angen i chi wybod am yr ymarfer, gan gynnwys sut mae'n gweithio, beth rydyn ni'n gofyn i chi wneud, a pham ei fod yn bwysig. Arolwg a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd sy'n rhoi'r amcangyfrif mwyaf cywir o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr yw'r cyfrifiad. Dyma'r ffynhonnell fwyaf cynhwysfawr o'r wybodaeth ddiweddaraf amdanom ni a'n cymdeithas. Mae'r wybodaeth hon yn helpu i benderfynu sut y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu yn eich ardal. Gallai hyn olygu pethau fel meddygfeydd, tai, neu lwybrau bysiau newydd. Caiff y cyfrifiad nesaf i gynnal ym mis Mawrth 2021. Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, rydym yn paratoi drwy gynnal ymarfer ym mis Hydref, ac mae angen eich help arnom. Beth yw ymarfer y cyfrifiad? Mae cynnal y cyfrifiad yn golygu llawer o waith. Mae mwy na 26 miliwn o gartrefi yng Nghymru a Lloegr, ac rydym yn anelu at gyfrif y bobl sy'n byw ym mhob un ohonyn nhw. Gan ei fod mor fawr, dim ond bob deng mlynedd mae'r cyfrifiad yn digwydd, a dim ond un cyfle sydd gennym ni i'w wneud yn iawn. A dyna pam rydyn ni'n cynnal ymarfer. Bydd ymarfer y cyfrifiad yn ein helpu i wneud yn siŵr bod ein prosesau, ein systemau a'n gwasanaethau yn rhedeg yn esmwyth ac yn barod ar gyfer y cyfrifiad go iawn. Ym mis Hydref 2019, byddwn ni'n gofyn i bobl mewn pedair ardal awdurdod lleol wahanol yng Nghymru a Lloegr gymryd rhan yn ymarfer y cyfrifiad. Yr ardaloedd rydym ni wedi'u dewis yw Caerlywelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets. sydd, gyda'i gilydd, yn cynrychioli croestoriad da o'n cymdeithas. Os ydych chi'n byw yn un o ardaloedd yr ymarfer, byddwn yn anfon llythyr atoch chi ddiwedd mis Medi neu ddechrau mis Hydref yn eich gwahodd i lenwi holiadur ymarfer y cyfrifiad. Mae'n hawdd i'w wneud, ac ni fydd yn cymryd llawer o amser i'w gwblhau. Mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd rhan. Gorau po fwyaf o bobl sy'n ymateb fel bod Cyfrifiad 2021 cystal â phosibl. Os nad ydych chi'n byw yn un o bedair ardal yr ymarfer, does dim angen i chi wneud unrhyw beth ar hyn o bryd. Byddwn i'n rhoi gwybod i chi pan fydd angen eich help arnom ni ar gyfer Cyfrifiad 2021. Felly, rydych chi'n byw yn un o ardaloedd yr ymarfer. Beth nesaf? Os ydych chi'n byw yn un o ardaloedd yr ymarfer, y peth cyntaf gewch chi yw llythyr drwy'r post yn eich gwahodd i gymryd rhan. Bydd yn cynnwys cod mynediad unigryw y gallwch chi ei ddefnyddio i gwblhau holiadur y cyfrifiad ar-lein. Ewch i udriphlyg.cyfrifiad.gov.uk blaenslaes dechrau, rhowch eich cod i mewn ac atebwch y cwestiynau. Ni fydd yn cymryd llawer o amser i'w gwblhau, rhwng ugain munud a hanner awr i gyd. Gallwch lenwi popeth ar un tro neu ei gadw a'i gwblhau yn nes ymlaen. Mae holiadur yr ymarfer yn gofyn amdanoch chi a'ch cartref er mwyn creu darlun o bob un ohonom ni. Drwy gymryd rhan, byddwch chi'n ein helpu ni i sicrhau bod Cyfrifiad 2021 cystal â phosibl. Beth os oes angen help arnaf? Byddwch yn gallu cwblhau'r holiadur ar y rhan fwyaf o ffonau clyfar a llechi, yn ogystal â gliniaduron a chyfrifiaduron. Ond, os bydd angen rhywfaint o help arnoch, bydd digonedd ar gael. Mae gwefan y cyfrifiad yn llawn gwybodaeth a ddylai ateb y rhan fwyaf o'ch cwestiynau, neu gallwch chi ddefnyddio testun cenhedlaeth nesaf.

Bydd pobl nad ydyn nhw'n hyderus ar-lein neu sy'n methu cysylltu â rhyngrwyd yn gallu mynd i un o'r canolfannau hyn i gael help wyneb yn wyneb a defnyddio dyfeisiau sy'n gallu cysylltu â rhyngrwyd. Gallwch chi gael manylion drwy fynd i u-driphlyg dot cyfrifiad dot gov dot uk. Gallwch chi hefyd ofyn am fersiwn bapur o'r holiadur i'w chwblhau os bydd angen. Hefyd, gallwch chi ofyn am gymorth â chanllawiau mewn ieithoedd a fformatau gwahanol. I wneud hyn, ewch i uwdriphlyg.cyfrifiad.gov.uk. Diolch am helpu. Rydym ni'n ddiolchgar iawn i chi am eich help. Bydd ugain munud i hanner awr o'ch amser yn gwneud gwahaniaeth mawr. Ar ôl i chi gymryd rhan yn ymarfer y cyfrifiad, byddwn ni'n dal i ofyn i chi lenwi holiadur y cyfrifiad ym mis Mawrth 2021. Rhaid i bawb yng Nghymru a Lloegr gymryd rhan yn y cyfrifiad. Mae tipyn o amser i fynd o hyd a fyddwn ni mewn cysylltiad pan fydd angen i chi wneud hynny.